Ka wuora gi mama jo notera e batiso, ne gimeda nyinge moko ariyo ni Johana Mariko. Dhon kisomo Muma to mano ne en nying ng'at achiel. So tinde ka Iluonga tiluonga ni John Mark Haum Godia. Kuom ng'wono mar Nyasaye Yesu Kristo Ruoth kendo Jawar mar ngimana, wagoni Yesu erokamano kuom warowa kendo miyo wadoko nyithind Nyasaye. Bwana sifiwe. Uh, wabiro chak higa Uh, higa mokalo ne uritowa but we were not able to come. Machielo cha bende chalo ne uritowa ne ok wabiro but we thank God ni God's timing is always the best. Bwana asifiwe sana. So wabiro mondo mi walem kodu Ero uru kamano jogo ma nyocha puonjre kendo waseyiewo gi lwedo. We pray ni Nyasachwa biro telonu kendo ubiro dhi nyime kod bedo jo-Kristo motegno. Nikech awarwaku mondo ubed jo-Kristo manade motegno e kanisa mar Anglican. So we are happy to be here. One more. Kuom biro mondo walem kodu. And Nyasaye omiyowa wach mondo wakelnu ma is the theme that we will be working with throughout this year and un laki nikech un ema kawuono ikuogo yar utie theme. Koro jayalo moro amora mayalo Yana yana Zakayo idho yath ma maricha to kiyale kawuono to Jumapil mabiro kik wi wil kod jo-Kolosai achiel kare ochiko. Bwana asifiwe sana. That is our yearly theme and we bring it to you at this day. Muma wacho niya, mano emomiyo Chakre chieng' mane onyiswae kamano, pok waweyo mak walemonu, kwakwayo ni mondo ung'e dwaro mar Nyasaye chutho, ka un gi rieko kod ng'eyo duto ma Roho chiwo. Bwana asifiwe. Barua mane Paulo ndiko jo-Kolosai kare achiel madongo matindo chiko mane momiyo chakre chieng' mane onyiswae kamano pok waweyo mak walemo lu kwa kwayo ni mondo ung'e dwaro mar Nyasaye Chutho, ka un gi rieko kod ng'eyo duto ma Roho chiwo. Our message for us this day is titled, Be filled with the knowledge of God's will. Mondo upong' kod ng'eyo dwaro mar Nyasaye. Bwana asifiwe sana. Wepinyo siku nano ile iwo kode oko matin uche kwa yamo. Bwana asifiwe sana. Hiyo ai kidudu oko kosele. Pokwa wewe makwalemo nu mondo mi uyud ng'eyo Mar dwaro mar ng'awa? Mar Nyasaye. Ubed gi ng'eyo duto ma Roho chiwo. Barua ni Paulo nondiko ni Jo-Kolosai. Jo-Kolosai en kanisa mane ochak kod osiep Kata japuonjre mar Paulo miluongo ni Epafras. To Epafras kane odhi lando Injili, mana kaka wer ne wacho ni Yesu oluongowa mondo watine waland Injili ang'owa e piny. The same thing ma koro waoro jowetegi gi nyiminegi mondo odhi e piny oland Injili. So Epafras bende kano a kuom Paulo Sama nomak Paulo nie jela, to en bende kama nodhiye nolando injili mar Yesu Kristo gi warruok ma Yesu Kristo kelo. Omiyo ka nolando injilino, kanisa moro nochakore e piny miluongo ni Kolosai. Bang'e ka nodhi limo Paulo, notimo ne Paulo neno mar Jokristo ma ne nie piny mar Kolosai. Sama noloso kod Paulo, owachonegi kaka jowetego nigi hera, kaka jowetego nigi yie. Bende ka nomedo loso kode to chako ng'ise chandruok ma jogo ne nigo. Ni kata odoko ni ne gihero Nyasaye kamano, kata odoko ni ne giyie kuom Yesu kamano, puonj moko ne otucho e kindgi ma ne miyo koro gichako bet kod kiawa. And so Paul wrote to them, and ka Paulo ndikonegi, mokwongo Paulo omosogi. Ka Paulo osemosogi,

Luw baruani kaachiel gi owadwa Timotheo. Wandikonu un jo-Nyasaye man Kolosai, ma un owetewa mar adier kuom Kristo. Ng'wono gi kwe moa kuom Nyasaye Wuonwa obed kodu. Bwana asifiwe sana. Ndalo duto kwalemonu, wagoyo erokamano ne Nyasaye Wuon Ruodhwa Yesu Kristo Nikech wasewinjo yie ma un-go kuom Kristo kod hera muherorego jo-Nyasaye duto, kane wach mar adier ma en wach maber obironu mokwongo, ne uwinjo wach geno ma okelo, kuom mano yieu kod herau owuok kuom gima ugeno ma okannu maber e polo. Wach maberno Nyago olemo kendo landore e piny ngima mana kaka oselandore e kindu chakre chieng' mane ukwongo winjoe wach ng'wono mar Nyasaye mi ung'eyo adier. Epafra mane opuonjou wachno en misumba wadwa kendo jatich Kristo mar adier ma tiyonu kodwa karwa. En ema nonyisowa kaka Roho osemiyou hera. So otestify about gik mane owachnego kuom jo-Kristogo. Kosewinjo gik mane owachnego, yie mane jogo nigo, gi hera mane jogo nigo, gi kaka ne giwuotho kaka jo-Nyasaye, to koro owacho bang'e niya, mano emomiyo Yieuno, herauno, gi kaka ne uwinjo wach Kristo ma urwake, mano emomiyo chakre chieng' mane onyiswae kamano pok waweyo mak walemonu kwakwayo ni mondo ung'e dwaro mar Nyasaye chutho. Bwana asifiwe sana. So he greets them He thanks them for what they are and then prays for them. Olemonegi wan kaka diocese achiel kuom sirni ma wakede ma watemo mondo mi wajiw moloyo en the pillar of prayer, siro mar lam Paulo kiwinjo koloso kuom jo Nyasaye gi to owacho ni gini pok waweyo mak walemo du. Matiende ni nong'eyo ni lemo nyiso ni ok in gimoro mak mana ka Nyasaye emotimi gima in. So ka olemo to onyiso jogi ni he completely depends on God for what he does. An mane mwadwaro ni kaka jo-Nyasaye manie kanisawa mar Anglican e diocese ni wabed gi ng'eyo ni lamo en gima duong' e ngima mar jo-Nyasaye. Mane momiyo Paulo ka moso jogi pok owachonegi kata mana gimoro kuom gik mane chandogi, to gima okwongogo en ni pok waweyo mak walemonu. Bwana asifiwe sana. Adwa ni mondo awachnu jowetena Jomoko kuomu nyalo paro ni kanisa wa ni ng'ich. Jomoko bende nyalo paro ni kanisa wa ni dok chien. Jomoko bende nyalo paro ni kanisa wa ni ok yalie injili motegno. Adwaro ni mondo ang'isi ni gima miyo kanisa dongo gima miyo injili miyalo e kanisa bedo motegno kendo magwedho jo Nyasaye En lamo mar jo Nyasaye. Bwana asifiwe sana. Penje ng'ama ni bathi no ni lemo ni japuonj kanisa ni mogik karang'o? Bwana asifiwe. E odwoki. Ok obi dwoki nikech ok olemnega. Sama ne arwako jogi napenjou, ni bende unulem ne bishop, ne padre, ne jopuonj kanisa gi ng'ato ang'ata matiyonu e kanisa. And what did they tell me? Wabiro timo kamano. And un jok manang'o sawo kae uduto te ubed nopenju penjo une udwoko ni ubiro timo ang'o? Wanalemnegi. Paul underscores the importance of prayer in a Christian's life. Nikech onyiso ni ng'eyo kama teko ni ae oa kuom Nyasaye. Aro kiny kokinyi odiochieng' kodiochieng' Jakristo wiye kik wil ma ok oting'o dwonde moloso gi Nyasaye e wach moro. Praise the Lord. Ang'o momiyo Paulo ka lemo? To lemonegi mana ni mondo ging'e dwaro mar Nyasaye gi rieko gi ng'eyo duto ma Roho chiwo. Paul nong'eyo ni nitie kama yie chakore. Bang' ka yie osechakore to yie nyaka dong. Faith begins at a place. But once faith has begun, it has to grow. So Paul understood the fact ni mor ma gin go ni jogi orwako Kristo, mor ma gin go ni jogi ochako dak ka ohero Nyasaye, should be enhanced by further spiritual growth which without you as a Christian will stagnate and become unproductive. Mara wacho gi dho msungu to jo-Anglikan awacho nu pile pile ni jo-Anglikan nyaka iriti kod kisunguni moko mathin minyalo bwogogo piny. Bwana asifiwe. Eh, awacho ni Paulo nong'eyo Ni bang' kiseyie kuom Kristo, you need to grow spiritually and you need to know ni ka ok idongo kiroho to ibiro thirno bang' thirno ni ibiro bet ja Kristo ma ok nyag olemo. Kristo kaloso kod jopuonjre ne owacho nigi ni ne ayiero un ne ok uyiera To an ema nayierou mondo mi utim ang'owa? Unyag olemo. Bwana asifiwe sana. Ing'e ni Jokristo abe nan e kind jopende ma scripture quoting Bible gine wachoga gichoro nachora. Unawinjo ka achur kod Injili to kuchor na wach. Bwana asifiwe sana. Jokristo nyaka dongi kuom yie. Nyaka idongi kuom ng'eyo muma bende. Kristo wacho ni un ok ne uyiera, to an ema nayierou mondo mi udhi utim ang'owa? Unyag olemo. Kosa wacho wach ma, ma wendo. Ok mana gima mumo ndik. I Johana kisoma apar gabich kidhi nyime ibiro yude. So ja Kristo, you are not just a Christian for the sake of being a Christian. You are a Christian to grow and eventually bear fruit. Praise the Lord. Chekenga maniba tino ipenje kabendo osenyagi olemo moro mamiyo nying Nyasaye duong'. Jomoko kicheko tibiro yudo ni gin olemo ma ginyago Kidwaro, idwaro, akia ni jo, jo, jo, jo Seng luongo ni Mosene. Mose Moshene. To, to jo digital to luongo ni Fowa. Ada kutiek na gigi tung'eyo. Fo, jomok ng'eyo ni olemo ma ginyago en giberie 411. Matiende ni gicheko piny manyien motucho ginyalo miyi at fingertips. Mane olembgi. Ha? Gitudo koni to gitudo koni to ging'eyo nyaka maling' ling' mokoro onge. Ufaki Yesu. Bwana asifiwe sana. Ka Paulo loso to iwinjo ka koloso kuom Epafra. Epafra kowuok to dhi e piny Kolosai to lemo moduogo motimo neno lemo en ni jo Kristo moko ni kacha. Bwana asifiwe sana. Inakia ni kiwok kiduogo so biro gi Jokristo adi jadimi seko modhi pende eh? nikech sama iwuokie lamo to koro uchambwa kaka lemo en to in inyalo mana loso kaka kanisa wano japuonj cha to ka neno kokelo wach maber kiny wadhi wachekie kaka japende ywaye kocha bwana siwe sana in Kar mondo ilemne mondo olor polo kaka owinjore olor polo, to in i discourage others from listening. Bwana asifiwe sana. But Paulo loso kuom wachni nikech ong'eyo ni kaka ja Kristo iyie kuom Kristo. Kiseyie kuom Kristo to idongo kuom Kristo, to kisedongo kuom Kristo tinyaga hoa olemo Ubaki Yesu. Bwana asifiwe sana. Penjo mokwongo masepenji en ni olemo man misonya. Ubak ruoth. Kosa so chwado jomoko. Eh. Hello? En dongo Maholsa, growth in all aspects of the faith, not just cheap im imitations, mabedo motivated by selfish ends, but dongo e Ukristo mondo mi inyago lemo mamiyo nying Nyasaye mowa duong'. Ka onge dongo ma kamano, Ng'e ni yie mari biro bedo ma dhim dhim kata ma ma wiri wiri and then it will eventually die. Joma somo Muma ung'eyo ni nitie kanise moko ma nene ondiknegi ka Johana ni e chula mar Patimo kondiko kitabu miluongo nang'o? Fweny. Bwana asifiwe. Ondiko nigi to kanisa moro nitie kanyo Mane owachonegi ni kata mana tach matin ma pod odong' abiro biro mondo atim nade? Asim. Jowetena e wuoth mar Ukristoni, if you cannot daily grow in the knowledge of God's will, eventually the little you have will grow cold and then it dies. Back years. Wandalo mane eka wayudo Yesu hik prochiko gariyo tarik apar gariyo gauchiel dwe mar aboro Injili mar Yesu kata mar warruok ne wang'owa ka mach. Ne wayale ma kata ka en gi yalo ni yien. Opak Yesu ma idhi lamo to koro roho miyi wach. Itemo kaka inyalo kowo wach We would preach even to trees. Bwana asifiwe sana. And any little opportunity we ever got to preach the gospel of Jesus Christ, we never took it for granted. Tinde tang'eyo jomoko ma kochung' kayalo to gin gimuro mana injili nikech gini beti owacha mi koro watime nani wamure amura some even apologize for preaching the gospel. Praise the Lord. Jogo kang'eyo mantie kindu kama ndalo mane kowargi kata kane ne lal kane ulalre ga kanye madungu ulalre kure senta un kanye ha koto simbe senta un to gine mati wuodh chieng' maru kure nyamuoso eh Nene ka en sa lalruok to ka lalruok chakre sa ang'wen en odonjo sa adek nikech siso loye kod wachno. Owinjo ka dhi e polo wang'e kamae tinende ni to kiwachone wach dhi e lalruok onyalo wuoro ni ka got osingo bor. Bwana asifiwe sana. Nikech it has grown cold. But Paul says ni grow Be filled with the knowledge of God's will. Bwana asifiwe. Jomoko nitie ma kata bed ni Yesu nobiro ware kawuono to Yesu obiro kiny pod opiaki. Lakini nikech Yesu odwa budhe matin onwang'o ka wuodh polo ni Koro onyaloga wer, kichako wer owuoth to bor. Onyalo konyi olo matek kabisa nikech oneno ka wuoth to bor. Wuoth to bor, adhiyo e polo, jonyawo iweyo, idok e timbene, ior Sayun tonge kaywe. Bwana asifiwe sana. Iwinjo wachno ni or Sayun tonge kaywe. Lakini Gin to giseweyo yiegi odok mayom yom ma koro gineno ka wuoth to bor. So ginyalo ywak ni Yesu biro na ruoth. Esa matembe yuoro. Yesu biro na ruoth. Esa matembe. Ing'e ni giluongo Yesu no biro gi gigo to ging'e kama giyueye. Bwana asifiwe sana. Ing'e kama iyueye. Chung' malo. Bwana asifiwe sana. Amalo kamiyweyo. Wuoth madhi e polo, you daily increase in the knowledge of the will of God. Amen. Praise the Lord. Ok en kamiywe nikech wuodhni madhi e ngimani en wuoth mar jok matimo kinda. An watimo kinda e ilamo, watimo kinda e dongo kuom ng'eyo dwaro mar Nyasaye, watimo kinda ka roho odiochieng' kodiochieng' elonwa adiera man kuom Nyasachwa. Bwana asifiwe sana. Nyocha wacho ni jomoko kamoro nwer moro tinde uhero ka kabisa. Sisoloya gidala dala mar Sayun ibe mar adak were ka jok mohere Bwana asifiwe. Lakini Kichekogi maber kaka giwuotho gi siso mologino. Richo ma giweyo e msalaba ok giwe. Nikech mane Yesu oterogi e msalaba, wuoth osebedo mabor mugidok gikwanyo. Bwana asifiwe. Seche moko ka Yesu nowari idhi kwa nyaminu moro weruok ni nyaminwa nakosoni wena Bang' higni matin kendo koro sibucho ochako wuok. En ae ni wang'e tuna una kode i Yesu ka. Koso nitie jowete mok mwonyre pi to gin agini i Yesu ka. To karang'o muweyo mtie msalaba? Opak Yesu. Daily grow in the knowledge of the will of God. A roho mar Nyasaye mondo med fwenyonu Paul kalemo nolemo very strategical mana wacho kisungu dholuo onge strategically ok inyal yudo i dholuo eh, but uh, strategy strategy gi dholuo en ng'ama lemo kalengo nyime Ok otim gik kiwinjo ka Paulo loso to wacho ni an ok atho diro gum adira. Be ok atho ringo ng'wech aringa. But an alengo. Bwana sijue sana. So strategy has something to do with lengo. So Paulo ong'eyo Ni Yesu waro ji mondo ji odhi ocham ngima. That is the basic thing. These other things mwawuothogo gi gin gik ma wakedogo kwa hawo ngima. Praise the Lord. Amen. So Paulo ka loso to ok odwar ni mondo jogi olose focus. Focus mar gimomiyo Kristo noluonge. Kiwinje kuonde moko kowacho, to owacho ni aringo mondo ayud gino ma Kristo nomakona. Praise the Lord. Aringo mondo ayud gima ne Kristo otimo ang'o? Omakona. Adwa nawachnu jowetena ni ngima mar Jakristo chalo mar lweny. And so that is why Every time we talk about Keduru Joka Yesu. Wan jolwenj mag Kristo. Bwana sifiwe. So each and every time when you think about Christian life, think about warfare. Kata kedo. And in war, Opak Yesu. Ker ka namedo somo muma, nasomo muma tayudo ka en lweny, lweny, lweny. So I begin, began getting interested in knowing what happens in war. But ito kik chandri, iwe wani wachandrego, wakeloni kwaseyaloni, to in ikaw kuom yie. Bwana sifiwe sana. Koriwuothoga uta nikech nitie moko ma kisomo To nyalo muocho guongoni. To iweyo joman goroho ema somo to keloni. Bwana asifiwe sana. Koro ka nono wo tadwa mana mi basic ni wo nitie kod the, the final objective gima wanwang'o at the end en ni waloyo lweny. Bwana asifiwe sana. So it is three way

Mbinu mi mipenya go iye ka as you go. Then mar adek is called logistical. Logistical tiende ni it deals with the logistics. Supply of, of, of, of armories, supply of men, supply of food and all that. Ng'eny jo Nyasaye ka lemo To lemo gin mana i logistical. Opak Yesu. Ka in sincere, jok molemo kawuono gokinyi, ng'at moparo lemo ni e biso. Ruoth, ruoth ilor ye kuome wach moro ma ka obiro to nyalo gwedhago. Aneno mana ng'at achiel kende molemo. To jo un kae to ang'e ni ubeda ulemo. Ng'ano ma okwayo kuon ma kawuono? Mano ok kos. Ruoth rit ngimana. Mano ok kos. Ha? Are we together? So ng'eny jo Kristo focus mainly on the logistical. Gin ka gineno Nyasaye to Nyasaye en supplier mar needs. Ok awach ni mano rach, but adwaro ni mondo udongu akanyo, ubed kod mano and more, so that you grow in the knowledge of God's will. Paul kalemo to olemo nikech ok odwar mana respond to the immediate needs, but odwaro ni jogi owuothi kong'eyo ni nitie giko. Opak Yesu. So jowetena mondo idong dongi Kendo kidongo to nyago olemo. Paul dwaro ni kanisa, odwaro ni Jokristo, odwaro ni ng'ata ng'ata malemo kata mawuotho kuom yie gikone odonji e ngimano manyaka chieng' kong'eyo dwaro mar Nyasaye Ung'eyo gik ma Roho dwaro, ong'eyo kaka Nyasaye dwaro ni mondo uwuothi. If you read further, ibiro yudo ka verse 10 speaks about bang' kiseng'eyo dwaro mar Nyasaye to koro dagie ngima mamiyo nying Nyasaye duong'. Bwana asifiwe sana. Ka, kamano unudagie ngima mamiyo Ruoth duong' Kendo unutim gik malong'one e yore duto, kunyago olemo mag timbe mabeyo duto, kendo kumedo ng'eyo Nyasaye. Bwana asifiwe sana. Jowetena, wach ma Paulo lemone to ma wan bende walemoneu en ni udongi kuom ng'eyo dwaro mar Nyasaye To ka udongo kuom dwaro mar Nyasaye, to Roho Maler mondo mi omed puonjou kendo omed miyo ung'eyo, mondo mi ngimau kod gimoro amora ma utimo obed mano ma miyo nying Nyasaye ang'owa duong'. Nyalo bet ni in ka nichako wuoth maber kaka jokolosai to ineno ka wuodhi pek moro nitie That is the moment to stop and seek the will of God. Nichako wuoth maber, ineno ka gik moko chwanyi e wuoth. And time for you to wake up and begin to seek the will of God. Nikech dwaro mar Nyasaye no ema biro miyo wachop the ultimate objective mar dhi chamo ngima ma nyaka chieng'. Mae piny kat wabiro romogo, gik mae piny ka biro duodowa, biro chandowa, to mak mana ni dwaro mar Nyasaye en ni gikone, bang' kalo e magi duto, bang' tiyo matek e gik moko duto ma watimo, to gikone wadonjie ngima ma nyaka chieng'. Mano e gima Paulo ne ok dwar noba jowetenagi. Ne gitimo maber kuom yie, giwuotho maber e gik moko duto ma gitimo, giherore kaka Jokristo oromo herre. But ne owinjore gimed dongo nikech Paulo nong'eyo ni ka ok gidongo to gik mabeyo man kuom gigo biro dok piny and they will fail to give forth fruits that give God the glory. Katieko Jowetena, mana kaka nawacho ni ngima mar Jakristo en warfare. Jo-Efeso sula auchiel kare apar kidhi nyime kisomo ibiro yudo gik ma Nyasaye lose gi gik moromo bed ni wawinjore mondo mi wang'e ni lweny mar chuny chalo nade, en ang'o gini ma wakedogo, to ka ok idongo To ok inyal kedo lwenyno. And so you really need to grow. Abiro some and katieko some to abiro luongo jadolo Peter mondo otelnwa e session mar lamo. Mondo mi ka en dwaro ni mondo idongi to ma is the time for you to rise up. Take your face off any other thing and focus on Christ and desire to know more of the will of God. Wach mogik en ni beduru Motegno kuom Ruoth, kendo kuom tekone maduong'. Manreuru gi gi lweny duto mag Nyasaye, mondo uyud teko mar siro wuond mariek mag Satan. Nimar wasigu mwakedogo ok gin dhano, wakedo gi jolocho gi joma nigi teko, kod ruodhi mag piny motimo mudhoni, Kaachiel gi lag chuny maricho ma ok mag pinyni. Omiyo, manreuru gi gi lweny mag Nyasaye sani mondo usir wasigu chieng' ma lweny gerie, kendo kusetimo duto munyalo, to nunwang' kapod uchung' motegno. And he goes on and talks about gik moromo ja Kristo manrego on and on. So jowetena, nyaka wang'e ni kaka jo-Nyasaye wanie lweny mar dhi chamo ngima, wakedo mondo wadonji e polo, to nitie gik makedo kodwa. An Paulo ong'eyo ni magi kakedo kodwa to biro dwokowa chien. Omiyo olemo kokwayo ni wadonguru